Sağlam ve küçlü analar öyle dülber balalarnı doğurğanlar ki, olarğa baqıp qartlar quvanğan. Güzel körmek közge fayda degenler. Dülberlikte em qızlar, em qartlar biri-birinden keri qalmağanlar. Endi ise diñle. Künlerden birinde bir evde bala doğa. Oğlan pek çirkin edi. Onı körgen köylüler biri-birilerine, Bu mahlüqni qadın doğurmaz, ana öz içinde böyle deşetni taşımaz, o özünden özü bir yaqtan kelgendir. Balağa Quyumcı degen ad bergenler. Aslı kim tüşünip tapqan eken bu adnı, belli degil. Belki kimdir külmek, saqat balanıñ derdini daa da beterleştirmek istegendir. Oğlan iç kimsege qoşulmay, öse. Onıñ eñ sevimli zenaatı zurna çalmaq edi. Em öyle de bir ustalıqnen çala ki, özüni körmeyip diñleseñ, sanki bir sırlı alemge tüşken kibi olasıñ. Zurna onıñ elinde de küldürgen, ne ağlatqan. Qızlar bu avağa oynamağa sevgenler. Sen çalı artında saqlan da çal, biz oynayıq, degenler oña qızlar. Puyumcınıñ buna canı ağırmağan, çalğan. Onıñ yüregi pek balaban ve mulâyim edi. Kederlenmege bilmegen bu yürek ağlamağa bilgen. Bir kün quyumcı özen üstünde köpürden keçken ve tınıq suvda özüniñ qorqunçlı aksini köre. Birden suv dalğalana ve aksi ğayıp ola. Men o qadar çirkinim ki, atta suv bile menim aksimden qorqa, dep kederlene quyumcı. Onıñ fikirlerini sanki eşitken kibi Özen birden tilge kire, Yoq, yoq, yigit, sen yañılasıñ. Men zalım degilim. İnsannıñ qalbi nasıl olğanını, merhametli ya da yaramay olğanını körem. Sen menim suvumda yaldağan yapraqnı al da baq, o sararğan, bürüşken ve endi çürip te başlağan edi. Kör, men onı nasıl örneklernen yaraştırdım. Kerçekten de, yapraq sanki telden toqulğan kibi edi. Qoyuncu yapraqnı qıyışqan, egri ellerine aldı da, uçıp keter dep qorqqanından nefes bile almağa saqındı. Hayli vaqıt yapraqqa tikilip, bu yapraq ne qadar dülber ya, dep tüşündi. E-e, dedi o, onıñ vucüdi çürip, endi tek canı qalğan. Yaramay ten içinde acayip can gizlengen eken. Aceba, menim de çirkin, er kesni qorquzğan tenimni alıp taşlap, Tek yüregimni açsam, onıñ içinden teller çekip, mına bu yapraq üstündeki tor kibi örnekler toqusam ve bu güzellikni insanlarğa bağışlasam, belki, o zaman adamlar meni severler, sevmeseler de, iç olmadı acırlar. Yigit tüşüngenini yaptı. Qalbinden çıqarğan tellerden öyle bir dülber şeyler yasap başladı ki, onıñ örneklerine atta küneş bile suqlanıp, toqtala ve şavlesini saça edi. Quyumcı yasağan ilvanlarnı qızlar da pek begendiler. Eñ dülber qız quyumcığa böyle dey. Sen pek çirkinsiñ, men saña baqmağa ceyrenem, baqmaycam, maña bir yüzük yapçı! Yahşı, dep razı ola yigit ve dülberden dülber bir yüzük yaptı. Qız ciyrene-ciyrene artına çevirip, tek parmağını uzattı, qoyunca yüzükni qıznıñ parmağına keçirdi. Şu yerde er kesni birden deşet sardı. qıznıñ qalbi ne qadar pis, qaba olğanı körüldi. Qız yüzükni tez-tez çıqarıp attı da, kene evelki dülber qıyafetine qayta. Quyumce qalbindeki tellerden daa çoq bilezlik ve yüzükler yasadı, eñ soñki tellerden ise dülberligi misilsiz bir örnek yarattı. Oña baqqanda er kesniñ közü qamaştı. Quyumcı örnekni yanına qoyıp, soñki kere nefes aldı. Ondan berli, işte, tellerden güzellik yaratqan ustalarğa quyumcı deyler. Eger sen bu örneklerni körmege, yorulğan közüñni, dertli qalbiñi sevindirmege isteseñ, Bağçasarayğa kel de, Quyumcılar ustahanesine kir, Baq, olar nasıl etip toquylar öz örneklerini. Olarğa baqqanda, qoyumcını hatırlarsıñ. Bu örneklerniñ er bir çızğısında onıñ acayip, güzel qalbini körersiñ.